היינט נאכט איז כ' ז' טבת, די יארצייט פון הרב הקדוש רבי שמשון פאל הירש זכרונו לברכה. רבי שמשון פאל הירש האט געראטעוועט די אידישקייט אין יוראפ. צו מסביר זיין די גאנצע מעשה איז זייער א לאנגע שמועס, אפשר איין טאג אויך געבן א דרשה אויף דעם. צו זאגן בקיצור, ס'האט זיך אנגעהויבן די רעפארם מאוומענט, און רבי שמשון פאל הירש האט זיך געשלאגן אקעגן דעם, און מ'האט געדארפט האבן איינער זאל ווייזן א וועג וויאזוי צו דיעלן מיט די גאנצע פראבלעם דארט, און ער האט געוויזן די וועג און אלע אנדערע רבנים האבן גענוצט זיין וועג. אסאך צדיקים האבן געזאגט גרויסע זאכן אויף אים, ר' ישראל סאלאנטער האט געזאגט ער איז מקנא זיין גן עדן, און ער האט געשריבן אסאך ספרים, און געזאגט אסאך תורות, סאו דעם נאכזאגן א תורה וואס ער האט געזאגט אויף פרשת בא, די וואכעדיגע פרשה, ס'שטייט, דער באשעפער האט געזאגט פון משה רבינו החודש הזה לכם. סאו פרעגט ער וואס איז פשט פון די ווערטער החודש הזה לכם, ס'איז כאילו פאר ענק באלאנגט די לבנה, וואס הייסט כאילו אונז אונען די לבנה? ס'איז דאך געזאגט ביי די גוים, די גוים גייען זייער חדשים לויט די זון, איז מילא וואס געשעהט מיט די זון? די זון דרייט זיך יעדן טאג די זעלבע זאך, די זעלבע, ס'שיינט די זעלבע זאך, ס'איז נישט גרעסער אדער קלענער קיין איין טאג נישט. איז וועגן דעם א גוי קען קיינמאל שיבה טון, ווייל די וועג וויאזוי ער קוקט אן די וועלט איז אלעס די זעלבע זאך, איז אזוי ווי א עומד, ס'איז אלעס די זעלבע זאך יעדן טאג. אבער אונז אידן גייען נאך די לבנה, און וואס געשעט די לבנה? ס'ווערט גרעסער און קלענער, און נאכדעם נאכאמאל גרעסער און נאכאמאל קלענער, און נאכאמאל גרעסער און נאכאמאל קלענער. וואס ווייזט דאס? ווען א איד פאלט קען ער זיך צוריק הייבן. סאו וועגן דעם שטייט החודש הזה לכם, אז דו זאלסט קוקן אויף די לבנה, אזוי ווי די לבנה ווערט קלענער, זאלסטו דיך אויסרוען, אפילו דו פאלסט, קענסטו נאך אלץ גרעסער ווערן. אזוי האט ער געזאגט. סאו מען טראכט צוצולייגן, די זעלבע זאך קען א מענטש נוצן, טאמער חס ושלום די לעבן גייט אים נישט גוט, און ער פילט ווי עס איז נישט דא קיין וועג ארויס, די מצב איז זייער שמו, ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס. זאלסטו וויסן, קוק אויף די לבנה. אזוי ווי די לבנה ווערט קלענער און עס קוקט אויס ממש ווי עס איז נישט דא קיין לבנה, און נאכדעם ווערט עס גרעסער, די זעלבע זאך. א מענטש קען פאלן, און נאכדעם קען ער זיך צוריק הייבן, די לעבן קען זיך טוישן אויף גוטס. סאו, איך גיי גיין צינדן א לעכט, און כ'וואלט מיד געזען יעדער איינער זאל צינדן א לעכט. לנשמת רבי שמשון בן רפאל הירש תהא נשמתו צרורה בצרור החיים און זאל זיין א מגן פאר גאנץ כלל ישראל. ס'האט געהייסן שמשון בן רפאל הירש באט מ'רופט אים שמשון רפאל הירש.